Rev. Malvin, nang zong Presbyterian in District ah upa bik pakhat na si i USA ah sau ngaite in hong kan tlawng cang. I US na, i na kan tlawn lio ah Hakha lei min he ai tong. Nangmah zong Hakha a ṭhangmi na si, innlo neimi zong nan si, Thlantlang zong ṭhangmi na si. Tulio ah vawlei mit ning a fak tuk, Hakha ai rawk tuk. Hi he pehtlai in catialmi a phunphun um. Pathian dantat kan si tinak kong zong tiang zong a chuak i cozah nih ṭhawng planning an neih lonak te pawl kong zong a thei biktu na si. Cucun Hakha i Kainpawng sung i hruaitu zongah pakhat ah rak tel vemi nan si. Cozah he zong rak chawn pah vemi nan rak si hna. I Hakha kong ah lungre thei vemi, tuaktan vemi pakhat nan si caah tutan i leimin kong he pehtlai in na ruahning, na hmuhning le Ca an ṭialmi vialte Baibal lei kong zong si ko seh, Pathian lei kong zong si ko seh timi te kha hal chap ti lo pehtlai thluahmah hnong kan chim kho law kan duh ko hnga. Si, hi bantukin ka ruahnak le ka hmuhning chimnak caan ṭha nan ka pek, nan ka pek caan tampi ka lawm. Keimah hi Hakha khua in USA a rak tlaumi ka si. Global Chin Christian Fellowship timi GCCF in GBD Global Board of Director member ka si. USA ahhin atu hi thla hnih ka um cang. Dallas khua ah chart nganpi pi pariat ah Pathian nih zing ah Pathian bia chimnak caan ṭha zong nan ka pek ca tampi kaa lawm. Hi bantukin atu lio Hakha khualipi nih kan tonmi ka ruah tikah hin ka ngaih a chia i ka lung a fak i rawl ei chung zong pil ti lo i zan pi zong cim kho ti lo. Nini ah Laimi kan pa pakhat a simi Reverend Dr. Van Ram Uk nih hihi dantatnak a si tiah a ti tikah hin USA ummi si hna seh, Hakha siseh, Chin miphun hmunkip kalzakip ummi chanthar kan naule hna si hna seh, mi dangdang hna zong pakhat le pakhat bia i elnak keimah in bia in bia tlu seh timi ka hmuh tikhan a poi tuk ka ti. Pathian rianṭuantu hna hi kan sining ahcun ngeih a chiami hna va hnemh, Lungakue i a ṭap a hrammi hna thazaang va pek. Pathian bia a hngal lomi hna sin Pathian bia va chim le inntuar sungzatlakmi hna sin i va tuarpi ve hna hi kan rak tuah awk hna hi an rak si. Kan Baibal ca chungah kan hmuhmi cu Jonah kha Pathian nih bia a ruat i a fialmi cu Nineveh khua hi an sual tuk cang, va kal law an sualnak i ngaichih hna seh. Cu i an i ngaichih lo cun ka hrawh lai, tiah a ti. Jonah cu Pathian bia a fial ning cun kal loin Tarsas leiah a zaam. Cu tikah Pathian nih a duh lo i rili chungah a thlak i rili tane ah ngapi nih a dolh, sihmanhsehlaw Jonah nih cun, A Pathian fialmi cu ka ti awk si, tiah a ti tikah cun Nineveh khua ah cun a va kal i Pathian a fial bantuk tein Pathian bia cu a va aupi tikah Nineveh khua cu an sualnak an i ngaichih i Pathian nih a hrawk lo ti kan hmuh. Pathian min thangṭhat si ko seh. Nihin ni caan ah Hakha khualipi nih kan tonmi kong ah Inn a cimhnawhmi hna hi a thim ah an thi rih lai timi bia ka theih le YouTube ka zoh le Facebook i ka rel tikah hin a poi tuk ka ti. A cunglei i ka langhter bantukin Pathian nih Jonah cu a rak fial tikah khan a fial lio te ah khan dawtnak thinlung he zawnruahnak he Pathian a fial bantuk tein amah hmanh thi hmanh thi deng hmanh sehlaw Baibal history kan zoh tikah Nineveh khua cu a ca hin ṭihnung ngaimi si ko hmanhsehlaw Pathian nih a fialmi a si caah a va kal i a va chim taktak tikah cun Nineveh khua cu a luat ti kan hmuh. Tuchun ni caan hin Pathian nih a kan fialmi hi kan tuah taktak maw? Tuchun ni caan ah video thlak lo le upa mifim hna tel lo ruangah nuhmei le ngakchia rual sin ti Pathian nih a kan fialmi kan ngolmi hi cu a poi tuk ka ti. Pathian nih a kan fialmi rian hi kan ṭuan taktak maw? Tuchun ni caan ah hmun dang kaa dang ram ka ummi hna kan mino hna zong nangmaw kei ti i kan i el ding hi a rak si rua lo tiah ka ruah. Hi kong kan tonmi kan zoh tikah Pathian dantatnak nakin Pathian nih a dawtmi hna a fale hna a kan kuahnak si ti kei ka hmuhning si kan nunnak a zuah rih. Vawlei chawhvai cu a hman ding um lo. Cu si caan, tuchun ni caan ah Hakha i a ra vemi ka si tikah hin Hakha khua i kan sining te tawi tein vun chim ta ka duh. Hakha khua i kan timi hna khuanu, khuapa hna zong hi rian kan ṭuan tikah by force in ṭuan loin mipi lungfahter ti loin ṭha te le dawh te le lungrual tein ṭuan cang hna u sih. Vawlei lei rianṭuantu Messi in kan timi hna zong nih tangka duh tuk hna si sual hnga maw? Ka palh cun ka ngaithiam u law pungcian hna sui in kan duh paoh in Hakha vawlei hi soksam ti hna hlah u sih. Nihin i a kan ton cangmi cu zeiti ṭha! Khuanu, khuapa, mifim hna si hna seh, ramdang ummi kan pale hna zong nih Hakha khua ca lungfak ngai le ruahnak chuah in Hakha khua zong ah kan ser ṭhan tikah cun ṭhawn planning ṭha te nei in Thlantlang lam lei ah siseh, Falam lei ah siseh, Kohkun lei ah siseh, hmailei ah mi ramdang hna nih an cawlcangh ning zohchunh in ṭha tein ṭhawn planning tuah hnu ah hmunhma zong hi pek siseh law ṭha. Atu lio ah Payaka zung khi an ṭheh dih te lai. Vuanci zung cu an sak dih cang. Khika hmun khi kan hnulei ka rat lai te ah khan Khayain hmu he bia kan i ruah. Hika hmun hi zeicah dah a si lai ti ka hal tikah Khayain zung kan sak lai a ti tikhan a poi ngai tiah ka ruah. Khika zawn hmun ṭha tukmi kan neihmi ah khin mi ramdang bantukin kungṭei nganpi dot hnih dot thum dot li pin i sa kho sehlaw cu Hakha khua dawh tuk ter lawng si loin bazar kalnak in aa rem tuk lai ti ka hmuh caah khin khika hmun khi cu bantuk kan neih khawhnak ding caah cun Hakha khuanu khuapa siseh kan mifim hna si hna seh ramdang ummi kan mifim hna zong nih ruahnak chuah in khika hmun khi cu bantuk dirhmun ah cun si kho sehlaw khayan zung caah cun hmun dang tampi um ko rua ti kha eh, ka hmuhning a si cu si caah cun tu chun ni chan kan tonmi hna ruah tikah hin ngaih a chia i lung a fak taktak cu si caah cun nin ni caan ah rianṭuantu tete zung rianṭuantu hna zong nih le khuanu khuapa kan mifim hna zong siah lungrual tein kan miphun hawi dang bawi hna nih anmah dun Hakha vawlei an soksan tik ah kan theih si ahcun pakhat le pakhat i thenh i lungrual tein cucu an tuah ti nak hnga lo ṭuanṭi hna usih dirṭi hna usih Nehemiah nih a timi cu tho u si law sa u si tiah a ti tuchun ni caan nang makai ti ti lo in hika usa ummi si hna seh ramdang mi vialte Chin miphun kan dihlak kan khualupi Hakha ṭhat khawhnak ding ca hin Baibal nih a kan ti bantukin tho u si law sa u si ti bantukin kan kut zatial tlaih in kan za tein thazaang chuah ruahnak chuah in hmunkhat tiah sati cang hna u sih tharchuah cang hna u sih timi te kha ka ruahnak ka hmuhning te ka vun chin tampi kan lawm nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi ka nei Pathian nih thluachuahnak an pe cio ko hna seh.